mondo wago siasa e pen machalo kama to my brother agoni mos nyasaye obed kodi nyasaye oriti to the county government please nyocha nusechiwo secular please secular no mondo obed enforced gigi kik med yawo mogik to my party miluongo ni Gladys Tasuna Wanga nyawang'awang'aya we have respect for you to gima nyaka wachi in one second adwa ni mondo wa defend gino ma jakom Amolo Tinga nochung'ie that is defending democracy and gimiluongo ni free speech. Wan joka Kisumo, we are behind ODM. Chairperson wa en Gladys Chasuna Wanga. We recognize Dr. Oburu Odinga. But gima nyaka wachi en ni 2027 to wadhi yware gi yawuoyi gi yawachonu 2027 Kisumu Central wan kanyo. Uru kamano. Uru kamano wen wa sadaka idwa wacho mang'eny sadaka obed mang'eny. Osiepna ouda dugi dugi mabe walero go ouda ouda dakika achiel. Ouda ouda bia bia.
Jo Kisumo untie. Jo Bunga untie. Abiro kamo dago ni felo mosiepna mos. Felo asewuotho mabor go chieng' ma nyithindo gi nonindo nabiro ka mana chung' kode. Kawuono aonge weche mang'eny, an gi weche adek, achiel ndata be. Mokwongo gavana, kware mopong' kuondegi, asayi ni city manager mondo olor kwaregi te. Ok wadwa kware ei Obunga ka. To ng'at moyud ka kunyo kware mondo omaki to odhi otwe kichakne kae. Ok wadwa wach kware. Wach mar ariyo, awacho kamae, An konge kuma asekonye chwade ng'ato kata onege ng'ato ka niwinjo marach ng'wona mano wachni. Wach mar adek wane ODM ma party leader en Oburu Odinga chia lady Gladys, Gladys Nyasuna Nyawang'aya mane ODM mang'eyo to jaluo en achiel mok pok kata kamoro amora jadi moyie mondo wadong gimoro achiel kaka joluo jadi moyie achiel marwa e tekowa jadi jo Kisumo ero uru kamano Luna. Oh, nasho. Okay. Ero kamana yenye wapi makofi mara uraraka yenu pa upame na jolalawa. Aya, abe Amio Felix 20,000 elie nyingi.
Ero kamana ogolo kar pesa ne. Aya, Mheshimiwa Nashon Ngwena, wangeyo ni oro noti elie ndini. Donge kamano. Dr. Ron Otielien ni amiyo ng'ama represent e dakika achiel then koro amiyo ngoke madongo. Nation Ngwena karibu one minute tafadhali.
Ah, erokamano ne kanisa, our governor, the chairman of the ODM party, jotelo duto mobiro konyowa yiko nyithindo, ah, baba kod mine nyithindo, amosou ni Nyasaye ber seche te. An aonge weche mang'eny, wakelo kuyo mar Mheshimiwa Daktari Joshua Dongoron ma en MP ma Kisumu Central ka. Wasebedo gi jodala, wasetiyo kendo koro chopo kama koro wakowe nyithindo. Gima dwa kwanu en mani mondo Nyasaye oket nyithindogo, oket chunygi kama ng'owa, kama okue. En owuon ong'eyo gimomiyo ne mano timore. Gimoro amora timore sa ng'owa e sa Nyasaye. Kamano notimore. Iwacho ni e ber e rach waduokne mana Nyasaye ang'owa erokamano. Adwa mana riwora gi jomoko e kwayo governor and the city council ni mondo kware maloka ka gi lor to ka dipo ni waonge enforcement jopiny ma kanyakwar to kuru charge ng'amu yudo ka kunyo mara malo ka to koro nyaka law. Oh, kamano. nikech ok ni kadipo ni enforcement officers maonge mamiyo nyithindwa medo tho gisetho mokwongo wang'iyo ang'iya mar ariyo wang'iyo ang'iya koro e odonjo ang'wen kodhi next gidhi kawo nyithindo abich sawa sawa akwawu ni ka wiye to jopiny okawo ang'owa charge jopiny okawo ang'o mogik en ni in honor and part of the advocacy mwadwa timo e safety mamalo ka Adwa ni mondo usom na nyinge gi. Uh, yo machakore machakore mambo leo nyaka airport kawuono wadhi kwawo ni mondo wanem Wayne Kelly Chris Hillary obed mano en ndara mong'ere that will be part of the advocacy mwatimo ni safety mamalo kaendi erokamano Nyasaye obed kodu erokamano nitiere sadaka mokel kama ok wanya wayo Felix pod nigi bill ma profesa Odumo. Iluongo ni wakili Odumo. Omiyo wa pesa dika. Fred Odumo nyingoro. Fred Odumo awinyo no dwaro senator omiyo wa ka 10000. Wago ne ero kamano. Omiyo amba idhe malo ambe kaka swaga awene familia mar Felix ka 20000. Sawa sawa. And doctor? Profesa Nyanga Nyango embo dwaro seneta Embo weyo nwa ka 10,000 Kenyan shillings. Ero uru kamano. Gi thuolo masani koro aidhe malo amiyo antina kendo mama morito kaneya ma en dwase mondo koro kawo microphone kama wachome. Karibu sana mama. Ero kamano.
Erokamano, erokamano. Aya ne jokanyakwar to gi jo railway ward amosa uno kwe uru amosa uno kwe uru okwe uru kendo aneno ka jadwaro kom odonjo odonjo adonja mos akawo thuoloni mondo aluong mjumbe wa mjumbe ma Nyakach Mheshimiwa Honorable Aduma Owuor.

Aya, aya, aya, order. Aya, watere ane mos. Aya, aya, waore ane mos. Aya, Nyasaye ber seche te. Eh, kijana tafadhali, sole Aya, hapa ni wabeduru gi oda, wachiw luor mowinjore Ka tho nyithindo gi lit ni adier nomako chunyi, uneno ogandawa mantiere ka, uneno lit ma the family nigo. An ok adwa wacho anything to do with politics. Akwani waore mos wamiya wa governors luor mowinjore kodgi. Gimotimore kane is historical. Akwayo kijende wagi ni kuyie soli. Nyis... Aya. Mokwongo to the family mar Nyakakola Mama Wendi and uh, Otis Felix man gi lit maduong' ka mokwongo ne an abiro ka kaka wat kendo kaka osiep nikech Felix aseng'e ndalo mang'eny to kendo

Nikech gima Felix oneno gi nyaka kola gi jaode modhiambo and have been through something like this and gima chalo kama kisekale kibire liel machalo kama tiori uneno ka gavana marwa nene mana out of the country to muomo piny mobiro uneno ka nyawang'aya ne nika to uneno komwomo piny mobiro miyo ma ok en en gimotimore And adwa nago erokamano ne kijendewa kuom standing with Felix and the family. Adwa nanyisu ni an abiro ka kaka wat nekech nyamin Felix miluongo ni Janet Minakinyi ere Minakinyi cha Min Akinyi ni ma yuor Aduma Nyakach, nyako mantiere kani, omiyo ka an ka to an kaka wat kendo an kaka osiep. Mar ariyo, mar ariyo ni Felix osebedo ng'ama ber ande momiyo ogandawa uneno ka gini omako chuny Kisumo te matiende ni en kijana to osebedo kotiyo maber gi jo kijende wetegi to gi jotelo mantie kaendi. Omiyo adwa nagonu mos makende kuom lalni. Nyicha loso gi Felix and I tried to encourage him. I told him na around 1970, 1987, my first cousin brother Jack Ongora Pete lost his children in Manyata Kano Wangeot. kaka idhi kama and kane mano timore to noketo faith kuom Nyasaye ang'e ni gima duong' monego bed ni watimo ne this family en ketogi in prayers not siasa kawuono king'ama riek ma wiye konyo to kawuono ok igo siasa moro irite for another day and my cousin noketo chunye kuom Nyasaye ma noduogo bet mi- mina kinyi doga dogi bedi so Ma, mano notimore kamano. Adwaro na wach ni brother mar Felix gini miluongo ni Joanna bene watiyogo City Hall and si omiyo an ka kaka osiep to maduong' ahinya jo, Joanna ne atiyogo ka an director City Hall omiyo this family abiro as a relative and kaka osiep mondo abedi omiyo weche mang'eny mabro wacho ne gavana marwa adwa nagoni erokamano makende ano kaka nyitima adwa nagoni erokamano kendo adwa nagone party leader marwa Dr. Oburu Oginga ma dich nomako mok nyal bedo kata ng'ene lwete inchochopo ka motegno kane wan kode wan kaka jo ODM in ODM e piny oganda wa ka koro onge ng'ama senia malo Dr. Buru gi Professor Nyang' to gi James Orengo and chama marwa be onge kuma wanyalo weyo. Uneno ka Kisumo osebedo gi stability, omiyo kama ne babo wewano kama nyawang'aya gi ni nitie mane kam wabro bedo wabro miu support nyawang'aya mondo udhi mbele gi chama Ok adwa wacho mang'eny mokalo kanyo, mine is just to encourage the family ni magi gin tembe mabiro nuneno kambe nobiro na nyakach to pok obwoga pok abedo gi luoro and I've told you my cousin also lost the entire family so wabed wang' achiel and wabed e ng'e jotendwagi mondo wabed together mondo wa support the family koro an be Abro golo gimoro kanyo main to abro pogo, nabro golo gimoro. Felix abro miyo 10,000 nyaka kola gi jaode wang' na mi 10,000 nyarombei matin gi maduong' be abro miyo 10,000 10,000 kanyo kamano dhi mbele. Adwaro na wach gimoro. Adwaro na nyisu ni chama wa mar ODM Chama wa mar ODM e the biggest legacy mane baba oweyonwa kendo onge ng'ama biro breke ni dhi kuno. Wan wabiro bedo imara e ng'e jotendwa mantiegi kotelnegi gi Dr. Buru. God bless all of you. Erokamano mheshimiwa, erokamano mheshimiwa ne jo railway ward to gi jo Kanyakwar. An mana gi wach moro matin ka. Tunataka nini? Tunataka nini? Tunataka nini? Power kawuono biro gone Felix gi joodgi mos. Gladys Atieno Nyasuna Wanga ma chairperson mar ODM. Urwake koso kurwake? Jadimo rwake ting'na ne uru badu malo kurwake. To party leader wa miluongo ni Senator Daktari Oburu Oginga. Jadi moyie ni mane party leader. Jadi moyie ni mane party leader. Ero uru kamano. Adwa ni mondo awach kama. Gima otimre kawuono kod dhako kod okin dhako en gima lit. Lit koso ok lit? Lit koso ok lit? Omiyo wagone Felix gi mond mondene to gi eh, minene mos kuom gima otimre ni. Felix nyocha wasebiro ka Mwagoni mos to waneno koteni gi jorom sando teni kabisa, tiende ni Nyasaye wuothe dala ka maricho matimore ok bitimre ka kendo. Atieko kawacho kama, Joluo wasebedo ka wan gimoro achiel kwariwore anda jakomwa maniluongo ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Sani Nyasaye nokawo Raila Amolo Odinga Te piny luo kama kod ineno kwa mindnie. Wamindnie nikech idwa pogwa. Nikech oseng'e ni tekowa wuok mana kuom riwruokwa. Omiyo akwayo gi muolo. Ng'ata ng'ata mabiro madwa temo ni mondo opog joluo. Wakone kako buru nokoni ng'ow. Wakona ng'o. Wakona ng'o. Atieko kawacho kama. Adwa nami min od Felix maduong' siling elufu apar gabich. Min od Felix matin siling elufu apar gabich. Felix owuon siling elufu prariyo. Aeto kanisa makoro kelo kwe e dala ka makoro biro lemo ne dala ka badwa wegi siling elufu prariyo. Atieko kawacho kama. Ot mondo dhi ane kwath wadwa rwako gavana wa. Ot odhi kwath, ot odhi kwath. Ng'ama luongo ng'ama?